Għalkemm Vassalli ħallathom aqarsa mal-Maltin minħabba r-rabtiet tiegħu mal-Protestanti, kien hemm nies bħal Ninu Cremona, Lawrenz Cachia, David Agius Muscat, Paul Sciberras, Frans Ciappara, inti stess u bosta oħrajn li xorta riedu jistudjaw xogħlietu u ħajtu. Għaliex Vassalli jiġbed din l-attenzjoni kollha? L-ewwel nett aħna lil Vassalli narawh mill-bogħod. Jiġifieri jekk Vassalli naffar lis-soċjetà ta' żmienu, Hija kienet sensittiva għalih u ġabet ruħha b'ċertu mod, li lilna illum wara mitejn, mitejn u ħamsin sena jidhrilna li huwa mod inġust. Aħna nħobbu lil Vassalli mhux għall-għażliet li għamel f'ħajtu, imma għax-xogħlijiet li jippubblika. Vassalli ppubblika grammatika u dizzjunarju żewġ xogħlijiet kbar anke bil-kriterji tal-lum u meta tikkunsidra li biex stampahom, stampahom minn butu u b'sagrifiċċju personali kbir u li minħabba fihom da il-ħabs, minħabba fihom b'mod indirett għaliex li ġara kien li meta l-Maltin Saru jafu li Vassalli reġa' Malta mill-Italja u dan Vassalli jippubblika grammatika u dizzjunarju, huma qisuh bħala politiku u daħħluh litteralment fil-politika u hemmhekk spiċċa ħażin. Għalhekk jolqotna Vassalli għax jippubblika xogħlijiet serji bil-Malti għax biex jippubblikahom għamel sagrifiċċju personali kbir. Mhux biss finanzjarju għax jippublikhom minn butu, imma personali għax daq il-ħabs u mbagħad anke l-eżilju.
Għaliex taħseb li Vassalli baqa' jemmen li l-Malti ġej mill-Feniċju?
Jiena ma għandix dubju li hija kwistjoni ta' razziżmu. Vassalli kien jaf l-Għarbi, kien anki jgħallem l-Għarbi s-Sapjenza. Vassalli studja l-Lhudi u s-Sirjak U dawn it-tliet ilsna Semitiċi kbar, l-Għarbi, il-Lhudi u s-Sirjak, jinbnew madwar l-għerq u l-forom. U il-Malti, bħala djalett tal-Għarbi Magrebin, jinbena ovvjament bl-għerq u l-forom. Jiġifieri li l-Malti huwa ilsien Semitiku, Vassalli kien ċert minnu. Illum aħna nikklassifikaw il-Malti bħala lsien Magrebin. Jiena ngħid li Vassalli ma kellux dik l-għażla fil-fatt. Meta tqis li għex fi żmien l-ordni, fi żmien meta kellna ħafna lsiera Għarab misilmina hawnhekk fostna, il-qrubija tal-Malti mal-Għarbi kienet ovvja għal ħafna nies. Daqskemm għadha ovvja l-assoċjazzjoni tal-Għarbi mal-Iżlam, issa dan mhuwiex mija fil-mija għaliex f'soċjetà Għarab għandek Għarab Lut u għandek Għarab Insara. Imma l-maġġoranza l-kbira huma Għarab Misilmin. U minħabba li l-kavallieri li r-rażon det tagħhom, ir-raġuni ewlenija tal-eżistenza tagħhom kienet il-kruċjata kontra l-insara, wassal li ma ħassux komdu, żgurissimu ma ħassux komdu jistqar illi l-Malti huwa lsien Għarbi għax dak kien ifisser illi l-Maltin xi darba kienu misilmin. U fi żmien la eh, fi żmien il-kavallieri huwa rrid jevita. Fil-fatt hija l-għażla li jagħmel hu, li jagħmel De Soldanis u li jagħmlu oħrajn fi żmien l-Ordni ta' San Ġwann. Allura meta Vassalli kien bagħat kopja lil Sylvester de Sacy, għalxiex ħalla l-introduzzjoni kollha barra?
Meta Vassalli ppubblika l-ewwel edizzjoni, Ruma, għamel prefaċju storiku. Essenzjalment qal li l-Malti huwa mnissel mill-Feniċju. Din kienet komda l-vassalli għax il-Feniċi huwa lsien Semitiku imma mhuwiex assoċjat mal-Iżlam għax huwa ta' qabel l-Iżlam. Meta ppubblikar it-tieni edizzjoni mal-Protestanti ppubblikawha hawn Malta u bagħat kopja għar-reċensjoni lil Sylvester de Sacy. De Sacy jgħid ħalla barra l-introduzzjoni, Vassalli, Huwa ovvju li l-Malti mhux Feniċju imma l-Malti hu essenzjalment Għarbi Magrebin. U kien hawn min qal bħal professoressa Carmen De Pasquale li sabet din l-ittra ta' Vassalli lil Sylvester de Sassy Pariġi jgħidlin qed nibatlek kopja biex jekk jogħġbok tagħmel reċensjoni tagħha. Kien hawn min qal li forsi Vassalli reġa' ħasibha. Ix-xorti riedet li ftit snin wara David Agius Muscat, fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina, isib it-timetable li Vassalli għamel għall-istudenti tiegħu meta beda jgħallem il-Malti l-Università fl-1825. U t-timetable li tajt li l-Malti kien jgħalmu tnejn l-erba u l-ġimgħa fis-seba ta' filgħodu mis-seba sa' tminja, Għandha introduzzjoni żgħira tal-kors, illum ngħidulha course description, description ta' u jgħid min irid jitgħallem il-lingwa tal-edewwa ewlenin ta' Ruma tal-qedem u min huma l-edewwa ewlenin ta' Ruma mhux il-Kartaġiniżi li huma il-Feniċi. Iġviri Vassalli baqa konsistenti fil-fema illi il-Malti huwa mnisser mill-Feniċi u fil-fatt anka il-ktib tal-qwil meta jiġi għall-ispjega, Vassali kemm il-darba jagħmel referenza għall-Feniċi. Qed jgħidlek isma' dan huwa erf missirijietna li baqa' nieżel minn ġid tal-ġid, minn ġenerazzjoni għall-oħra. U anke dawn ir-referenzi għall-Feniċi Roma għadhom ħajjin. Taħseb li l-leksikon ta' Vassalli huwa aktar dizzjunarju preskrittiv jew deskrittiv?
Preskrittiv ħafna, ħafna. E, Vassalli kien jaf l-arbi u allura kellu ideal ta' kelma kif suppostajda. sewwa u ssibu jikkoreġi il-Malti. Fil-fatt jgħidlek din aħjar tgħidha hekk minflok ma tgħidha hekk. Huwa mimli bihom. Fl-istess ħin, filwaqt li hu qed jipprova jġib 'il quddiem il-varjetà lingwistika ta' Ħaż-Żebbuġ għax għalih hija varjetà li kienet aktar safja minn tal-inħawi tal-port, issib li l-Vassalli l-istess kelma jagħtiha b'żewġ pronunzi differenti. Ħa nagħtik eżempju, jekk ħanivvinta, jekk jagħti l-kelma ċraret, jgħidlek hawn min jgħid ukoll ċrarot jew ċrorot. Jagħti tliet varjanti. F'dak is-sens huwa deskrittiv. Imma hu ipprova jippreskrivi l-varjanti Żebbuġija. Ilsna ħżiena jgħidu li għax kienet iktar faċli għalih peress li hu kien Żebbuġi. Jipprova jagħmel hekk ukoll għax jaqsam id-djaletti Maltin f'ħames djaletti reġjonali u jgħid li ż-Żebbuġi Jixbah ħafna l-Kaldajk, il-Feniċi bażikament, waqt li ż-Żejtuni, l-Għawdxi, ir-Rabti jixbħu l-Lhudi, is-Sirjak, l-Għarbi, imma peress li l-Malti huwa mnissel mill-Feniċi u l-pronunzja Feniċa tinstema' l-aktar fl-irħula ċentrali bħal ta' Ħaż-Żebbuġ u ta' Ħal Qormi, huwa jippreferi meta huwa jippreferi u allura dik il-kelma jġibha l-ewwel waħda, hemmhekk qiegħed jippreskrivi biex ma nsemmilekx li fil-grammatika tant jippreskrivi li jgħidlek is-suffiss kom bħal meta tgħid għalikom hawn min jgħidu għalikem. Il-kom tuża meta titkellem man-nies u s-suffiss kemm meta titkellem fuq il-bejjem. Issa aħna nafu li mhux veru. Aħna ma noqgħodux nażlu meta nitkellmu fuq in-nies u fuq il-bejjem dik hija xi ħaġa artifiċjali li jagħmel vassalli. Imbagħad jekk trid xied oħra tal-preskrizzjoni tiftaħ id-dizzjonarju. Tara xi klimjati u dak il-kliem li lilek iġalek tiddubita mill-eżistenza tiegħu Tara l-prietki kontemporanji kienux jużawh u ssib li fil-prietki ma jidher qatt aħna d-Dipartiment tal-Malti jitlob li xi studenti meta jagħmlu teżi jitraskrivu l-prietki u ovvjament jikkupjawha bil-kompjuter u allura għalija l-ewwel wieħed ikun faċli ħafna nfittex fid-database. U kemm il-darba jiġri li l-kliem li Vassalli jagħti fid-dizzjonarju fil-prietki ma jintuża qatt, u l-predikatur jikkomunika man-nies ried x'inhi t-tagħlima. Id-dizzjonarju ta' Vassalli mhux veru jirrifletti l-Malti mitkellem, imma jirrifletti l-Malti mixtieq ideali ta' Vassalli. F'dan is-sens, id-dizzjonarju ta' Vassalli mhuwiex l-aħjar xogħol li jiddeskrivilek l-istat tal-lingwa tagħna fi żmienu, iktar huwa tajjeb għar-regoli li juża biex jikkodifika l-lingwa milli biex jagħtik stampa tat-taħdit kif kien.